tute chi bai ule ni sawmhnih pathum zan dar leh leh chanbia mizo tlangval chennai a a ruang an chhar vivian lalremsanga Mizorama a ruang a hawn theihna tura lo tanpuitu te zinga mi pakhat PC Gabriela Liansanga Gibi hi kan han bia ang a, a ni hi founder member hei Chennai Mizo Welfare-a founder member kha a ni a. Aww hello ka tawng hi feh em?

Aw. Aw chibai.
Aw chibai e, chibai le.
Aw a le. Tichuan kha Chennai khaw chhunga thil thleng ruang chhar chungchang leh remsanga chungchang te kha ang te kha hriat kha kan han duh deuh a, ih kan rawn zawt mawl mawl mai ang che, i rem i rem chan chuan.
Nia aw ka remchang e, ka remchang, ka remchan lai tak a ni e, ka biak thei e. Vivian leh Remsanga chanchin kha engtin nge inhriat dan min hrilh thei em? Umm, Vivian lal Remsanga chanchin kan hriat dan chuan chu ni sawmhnih pathum zan khan i umm Zomi Youth uh Association atangin an leader in ka u Michael, General Secretary CMWA ni mek kha I a contact a I Vivian a kha tih hun lai kha chuan Vivian a ni tih kan la hre lo na chu kan la identify lo vangin Ruangchhar a nia hei police ten an chhar a I a thlalak min lo thawn a nangmah ni mi leh san ni em ti ang zawng khan min zawh avangin I hei nang ni pawh kan hrih hre nghal chu an an lo ti a I chuan I chu kan president Pualal ven a IAS kan phone nghal a. Ka u Michael-a nen, uh, ka u Michael-a'n a baw zui nghal bawk a, chuan kan pathumin kan baw zui a, Pu Vena hnenah ka call a, I mithi kan nei tih kha i hre em, i lo hre ve em ka tia, Pu Vena-a'n a lo la hre lo a tah chuan, I ka va hre ve lo ve a tia, I a dear lampang atangin, a dear police station atangin thlalak kan dawng a, I police ten ruang an thar a ni awm a, a la identify lo a, Mizo a nih leh ni lo kan la confirm thei love ka ti a, a nih tak chuah engtin nge ni ang le aw hei tunlai lockdown te a nih vang hian chhuah te hi a buai thlak riau se engtin nge ni ang le a tia pu ve nan i nia Mizo a nih leh ni lo thu a han confirm phawt ila pu ve an ti chuan i a thu lang ang hma kan la dawn nia thiam angin tiin ka chang a phone kan dah a. A hnu lawkah reilo têa Vivienne-a chu identify niin hetah Aizawl lama ṭahin a chhungte pawhin an lo confirm a, Mizo a ni tih kan identify hnua Vivienne-a a ni tih kha kan confirm bawk a. Tichuan, chu chu kan hriat dan ni sawmhnih pathum zan Dariat leh Chanve vel bawr a nih chu chu chu.
Tichuan engti nge hma in lak chho dan te khang lai in va buaipui dan chho vel kha min han sawi sak thei em le aw? Aw ni e, chu ni sawm zan Dariat e chan ber hrilh hriat kan nih chaw avangin tin hetah Zomi Youth Association atanga hrilh leh thawng kan nih avang khan I a hun chhung nen, a identify chhung nen i kha kha hun a duh ve a. Dar kua leh chanve vel khan i rik hma deuhin Mizo a ni tia kan tiin kan identify a. Tin a detail in kan lut hrim hrim ang a. Puli hetah hi ram dangah kan awm avangin procedure hi a thui em em a. I a thil involve te hi a tam em em a hetah chuan. I tuna Vivian-a case angah chuan ruang chhar a ni tawp a. I police te ho ina an ngaihdanah chuan unnatural death a nia a maw death under mysterious circumstances an tih hi a ni ta. FIR te file phawt a, eng nge thi chhan niang tih te pawh chhui te heng zawng zawng hi a process hi a thui em em a, a thil involve leh Kaihhnawih hi a tam em em a, a duh rei duh phian a tiang hi he a fel chhung te pawh hi a kal tluan lo phei chuan thla engemaw zat te pawh hi eng nge hetiang nge a chin fel lawk thei ngai lo thin a ni. Ka lo pawt chat lawk che tah khanin khatianga in han buaipuii a tunah hian awlsam takin ti ila rang taka in tih fel zung zung theihna laia kha min hrilh thei em le? Hriata chak awm hle mai.
Aw zek thu awm lo va ti keilin nia heta Chennai a awm rei senior member kan nia ka u nen hian kan awm rei Tamil Nadu piang sei leng kan ni mai piah lam a i ka pa hi PC Lalawmsanga IPS a nia heta Tamil Nadu cadre ni in Tamil Nadu cadre a thawk reng a nia kum sawm thum dawn chuan DGP Director General of Police in a a retire nghe nghe a. I Police Department leh thil hrim hrim han nawr dawnin thil involve a tam em em a hma ka sawi ang khan i process a thui a, a duh rei thin em avang khan leh ti lockdown avangin ti zung zung kan duh a. I ruang kha i FIR a rang thiang ber a, ti fel zung zung a, a ruang kha take over a, embalm zung zung a. i tuam that a, tuam mawi a, Mizorama thawn chho dan emaw emaw a nih loh chuan Chennai-a khum dan ngaihtuah a rang thiang bera ngaihtuah kha kha kha kan tum a ni tlangpui thin ta i chu chu chu chu kan kalpui dan a ni tlangpui a, chuan ni e engtinge in zawh ran i tia i nia chu ka pa te i Legacy kan ti mai dawn em ni? Heta an lo thawh tawh avangin heta la thawk mek a te ho Commissioner te, DGP te hi a colleagues a thawhpui te an ni hlawm a. I chuvang chuan thil han nawr dawnin leh thil han ngen dawn hian i nia I tawk mawi lo ni lo se, kan inti ve zung zung thei mai a Pathian zar ah. Chu chu a nia. Nia chu chu ni deuh ber mai. Ka sawi thiam leh dan thei dan chuan. Tichuan in han buaipui a, FIR te in han theh lut ta a. Chumi zawh ah chuan in tih tur kha tam tak kha awm dawn ni khan a lang sia. Aw nia. Aw investigation te an tan a ngai nga a law lam panga thiam mi a mithiam ho chuan an hre vek nga a process hi a thui ang reng la kal pu lo phei chuan a duh rei phian a umm nia kan request a tichuan i pu vena pawn ti zung zung a tha chungte lockdown te ni se mi duh angin kan che thei lova kan chhuak thei lova a limit a limit vekin i kan duh angin kan awm thei lo a ni a tlangpui duh pawh Chuvang chuan a rang lama tihfel zung zung kan duh avang khan hetan hotute DC te ka be nghal a, i Assistant Commissioner te a DR Police Station huam a ni bawk a, Inspector kha Christian mi fel tak a ni bawk nen. I chu chu chu nia chu Ruangin thar tih kan lo hria a, i kan identify tawh a, Mizo a ni ngei a, Vivian-a, Lalremsanga a ni e. Chu chu FIR lampang hi i tihfel zung zung thei ni se a rang lamin i a a ruang te pawh hi han eng lo thawn chho dan ngaihtuah te pawh kan duh dawn a hei hi min lo ti fel zung zung sak thu tiin kan kan ngen lui ve bawk a ni pakhatah chuan chu chu chu chu an ni lam atangin i min zah sak a i aw ni e an tia min tih fel sak zung zung ve mai ni. Umm in han ti fel zung zung ta a tichuan ruanga chu engtin nge in han sawng bawl dan te ah a rawn haw chho in rawn thawn chho dawn a motor in biak dan te khang lai chho vel kha min han hrilh leh la. Aw chu tunlai hi national lockdown a nih vangin kan hre chho ang a i interstate permit te hi thil a har em em a i permit hmuh piah lamah Kan mihring in a kan control piah lam thil hi a awm thin ta. I kan eng lo kan unforeseen circumstances te hi a awm a awm tlangpui a tiang ah hian i ti chuan chu ka sawi tawh han kan han tei zung zung a. Mizoram ah kan han thawn chho dawn kan thawn chho thei dawn nge dawn lo tih pawh kan chiang lo tu pawh tu mah kha kan chiang lo a pu ve na chu Pualal ven kan president ni mek IAS kan bia a. I anin a theih tawp in ma la a, heta chuan kan hotute dang Pu Lalmalsawngta chaw Vice President ani te pawn hma la a, Pu Lalnunchuang Pawlni te, ka u te kei te em e flight lampang civil aviation lampang kan dap chhin a, a tih ngahin a awm hlawl lova, train lampang, rail lampang kan han eng lovin. chutah pawh chuan kan beidawng zel a, tih ngaihna awm lova, mak deuh miin i nia a tukah chu a ruang kha ni sawmhnih pathum zanah an chhar a, a tuk ni sawmhnih pali zing atang chuan ka u nen hi in atangin hma takah chhuahsanin kan buaipui nghal char char ta ruanga chu i mak deuh mai hian Pathian i khawngaihna Pathian vang zan lio lio a nih kan ti kan ti lo thei lova chhan chu Nia tihian i kan ruahman dan chuan kan phawn chho thei lo hmel a ni ti mai ang. Impossible anga ngai a ni ta. I ruang in phawn chho tun ang hunah chuan, tun ang situation ah chuan lockdown avang hian. Chuvang chuan i heta inkhum dan te pawh kha i kan. lo in prepare lawk sa vek a ni chhawn chho thei lo palh tak ah khan mahse mak deuh mi in mi ah hei tuna ambulance service tuna lo thleng chuang tak a an lo thlen pui te ho hian min lo pan kalh lawlh a an in volunteer ta tawp a ih ruang chhawn chho in ngai an ni kan thei alawm an ti a. Ka u nen, Mizoram ah inkal inkal tawh em ni? A kal pawh kan tia a, kan vawikhatna tur ania mahse bona tur awm kan bo dawn em dawn em ni an tia an ni pawn ti tichuan chu tichuan khan an in dawr tawn ta tichuan a rem a engtin chin emaw ni chu pu Vena hnena kan report leh a a ni phei dawn mah ka ti khawp a engtin nge a thei dawn a maw kha tia
a maka lawm thil thei lo anga ngai a nih vang khan

Ka sawi kang pu a lal ve na IS a nia, kan Vice President Pu Lalmal Sawmawpat chuau IRS mi fel tak Zopa tak an lo awm ve zel bawk nen ka u nen hian ka u i General Secretary ni mek a CMWA ah in sawi tu dang te pawh fel tak tak in a hming khan sawi ve lai u kha.
Nia, coordination leh englo ang zawng chuan Chennai chu nia kan kan united ang reng, kan tang rual khawp mai. Umm, in tan rualna rah tunah hian a lang chhuak niin ka hria. Nia. Aaa, nangmahni lam atanga rawn sawi sawi kha chu a nuam lo maithei mahse, i in tan rualna rah te, Mizo welfare i in enge In dan leh dun in lo ken kawh that zia kha a lang chiang hlein ka hria khalaih kha chuan in. Nia Pathian, Pathian in min kaihruai a ni e, hei vawiin ni thleng hian tluang takin thil kan ti apiang chu kan la ti thei ve zel a, Pathian, Pathian vang lio lio a ni, chu chu a hmasa berin ka sawi duh a, chu chu Pathian tel lo chuan engmah ti thei chuang lova. te chu nia. Tuna Chennai a awm mi leh sa te rilru put hmang nangmahna i hmuh dan min lo hrilh thei em? Aw.
Umm, nia, i Tamil ho chu ka han fak lawk ang a, i he tuna Vivian-a chungchanga tlawm ngaia lo chho driver te pahnih vang ni lovin a Tamil ho hian hnam ang hrim hrim hian mi tha an nia, mi dik tak leh. I enge engti nge ka sual? An fel hrim hrim Tamil ho hi tlawmngaihna te Mizo tlawmngaihna kan ti ang hi Tamil hian Mizo ai pawn an tlawm ngai em le aw tih tur khawp phial hian an fel a ni. I an inpe em em a, an thilti tawh hrim hrim ah chuan. thei tawk chhuah mi hi an ni ta. I hmanah te pawh keini chhungkua, kan chhungkua personal experience ah pawn han sawi ta mai mai ila, i ka pi, ka nu nu tlawm rei ang Sangkhat Zakua Sawmkua panga kum khan min boral san a, Dindigul district ah, Dindigul a kan awm lai a nia, i Sapa kha District Espiin a awm a, tah te pawh chuan kei chu kei hun kum sawm ni panga liam ta a ni ta, tun ang hian thlawhna tih te, rel tih vel leh in thawn chho zung zung by road te paw'n thil harsa tak a nia, mobile phone phei chu chhuak kual a chhuak lo nghe nghe anga India ramah ngat phei chuan khat chumi tum te pawh chuan i Mizoin a lumen kan tih i Kan han tlaivar pui thin te hi mi za engemaw zat khan min tlaivar pui anih chu kan inah khan a lawm tawp mai a ni. An fel zia chu i an tlawm ngaih leh an fel zia Tamil ho chu chu i ka sawi lang lo theih lova. Tin, a tlangpuiin i vai kan ti ti mai ang, vai kan ti mai ta. Rau rau ang Tamil ho chu racism kawngah te pawh hian an ziak, an racist lo khawp a. i Mm. an felin tute pawh i rilru zau tak puin an accept thei mai zel a, hei hi an fakna eh an fak awm em em a eh Mm. Tamil ho te chu Tamil ho leh an taima em em a nia zir tur kan ngah em em mai a ni Mizo in, Mizo te Mm. chuan eh Tamil Tamil ho atang hian. Mm. Chutihlai hranpa chuan ni em lova mahse chu kan naute ho i naute ho ti mai la i aw ka pa te zar avang khan police te ho chuan min an zilpui ta a dear police station atangin an lo duty bawk a roy royapeta police station chu chu heta mortuary i biabiana ruang an dan a i hospital limit police station atangin an lo duty bawk a kan lo hrilh lawk a hma zanin. Chuan DC te, Assistant Commissioner te kan biak avangin engkim kha an lo ruam en fel vek a, ih kan tih zung zung, kan chet zung zung thei nan ih chu a process a thui em em a, mahse kan request avangin min tihsak hram a, a tukah zing chawp a ngeiin FIR report leh engkim fel fai thlapin an lo kal a, ih. Ruang hi bo sawi ta mai mai la hetah hian autopsy leh post mortem te hi kan ti thin an ti thin ta doctor te hian police lam atangin enge go ahead a maw green signal kan ti dawn em ni i ok kan lo kan hriat pui e post mortem a maw autopsy chu lo ti ula ti ang zonga signal police lam atangin a awm lo hi chuan an khawih duh ngai lo a ni ruang te hi I Asan chuan Kim khur em em a eng vanga thi nge mi kut thlak enge vanga i tual thah nge ni accident ah pawh accident pawh lo ni ta se tih lui vanga accident nge ni khang zawng zawng kha investigate a hriat chian phawt a ngaihchin avangin doctor te pawh hian postmortem leh autopsy hi police lam atanga Permission leh green signal a awm lo hi chuan an ti duh ngai lova, hmang zawng zawng te pawha i nia Tamil Nadu Police chunga lawmthu hrilh an phu em em a, min tihsak zung zung a, a rang lamin Doctor te pawn chutia Police lam atangin green signal an hmuh hnuah chuan min tihsak zung zung embalming te kan eng lova ti tichuan a thawn chho lampang erawh kha chu nia ka sawi tawh ngan Pathian I Pathian vang lio lio ni a mak khawp mai. An lo in volunteer a, tin ti khan kan han in be chho nak nak a, a remchang ta ta mai. Ti tawh mai ang kha an lo thleng a, fel fai takin, tlawh takin an lo thleng thei a, Aizawl pawh i tui kan hria. Chu chu a ni, a ni deuh ber mai. A kal chhung hun pawh kha rei dawn a, a ke em zawng te pawh khanin state. Nia, Mizoramah an la kal ngai bawk si lo a, an han in volunteer ni e, kan han eng lo vang e tih an han ti hrim hrim a pawh kha dia Pathian vang liau liau a nia. Umm. Nia a, a mak khawp mai.
State kha engzah nge kal pelh ngai kha Speed, speed, speed pawh an kal tlang a ngai hnem viau a paruk lai an kal tlang a ngai ta ni. I a thui zawng pawh kilometre sang thum za thum sawmli leh panga ni tain ka hria ni sin khan kan ambulance driver khan min hrilh a maw i Chennai atanga Aizawl an thlen Viviana te in seng khan kilometre sang thum za thum sawmli panga an tlan a nih chu a thui em em a nia. I an in pekna pawh a ropui em em a, tin i engtin nge an in volunteer an in pek enge an lo in volunteer leh engtin nge kan lo thawn chho thei dan kha chu Pathian vang liau liau a ni chu chu sawi duh e. Tichuan in a haw lehna lam tur an ni pawh haw leh tur an ni ta a, Sang thum chuang a nia, a awm zia chu sang ruk chuang kha, kilometer sang ruk chuang kha kha kha a ni ta a. A hnam dang te pawh hian tlawm ngaihna hi an lo van keng kawh nasa em tih kha a lang chiang a ni tiraw. Ni e, teh reng mai, vai fel tak tak i fel tak tak, tlawmngai tak tak i keini Kristian intiai pawha fel leh in pe mi te hi an awm zawk hial lo maw tih tur khawpian vai fel tak tak hi an awm. Umm. I khawvel kan an tir zau in kan an hmuh eng lo zau zel hian i vai tel tak tak hi an awm tih hi i ka sawi ve duh hrim hrim a. Umm. I experience tha lo lo tawng palh te chu kan awm ang. Amara chu kha kha i i engtin nge khatuang khan vai ho zawng zawngin an sual tihna a ni lova tel tak tak tlawmai tak tak hi an tam em em mai a ni. Umm. He hnam dangah pawh hian. Umm. Chennai Mizo Welfare te in in hmalak dan te, in lo buaipui dan te Viviana chungchanga fakin phu tak zet. In fakawm ka ti e. Umm. Nia chu a Pathian a ropui bera mah vang liau liau nia tin kan President te an lo tangkai em em a. Ruang kan han thawn chho hnuah te pawn Meghalaya sawrkar leh Assam sawrkar vel be pawpin DRC te a be zung zung a, Uninterested Permit Notice ah chuan a ngai a. Chuan kan inti zung zung a, kan inbe zung zung a Chinai welfare chu i kan kan coordination hi a tha a ti tawh mai ila. Nia i Pathian vang viau viau in kan rawn thawn chho tia a lawmawm kan ti lawk in tia tunang lockdown hunah phei chuan. Umm umm ni e chuanin welfare lampang kan han sawi chho a hei welfare in lo buaipui a tin nangmah a bik takin a sulsutute zingah i lo tel ta a a then a i welfare i chungchang hi tlema zawng kha ka lo zawt ve dawn che maw ni le aw a rem em
aw tichuan founder member kha i ni ta i pa atangin I ni han din chhoh dan tlangpuia kha min hrilh thei em? Tin, tun thleng hian eng nge in dinhmun? Hei hmun tam takah chuan lo kal phel te paw'n lo awm ve tawh ta a, hmun hrang hrangah kan lo hre tawh ta a. I in dinhmun, welfare dinhmun kha hriat a va chak awm em?
Nia, i kan Chennai Welfare, Mizo Welfare Association, CMWA, kan intih ta a. Kum sangkhat zakua sawmkua pariat, August, ni riata din a ni ta a. I kan meeting hmasa ber phei chu kan inah ni nghe nghe kan sitting room ah hian kan meeting a ta chuan a kiang a CMWA hi founder president hi kan chhehkang khan ka pa nia umm nia hei tluang takin kan englo zel a i ka sawi ve duh pakhat te chu nia Chennai chu I tihian i in khaw dangte ho chu an problem chu tunah chuan an in eng nge ni an in divide kan ti dawn mi an an awm hrang ta ko che ang ten press leh press lo ang te an an kal hrang ta ni i hei hi a pawi ka ti a keimah mimal ngaihah chuan avang chu Kan tlem tawh em em a, i kan tlem tawhna ka lain tin ram dangah te kan awm a, tawngte pawh a dang a, tidan te pawh a dang a, culture te ei leh in tih zawh thleng te pawn thil a dang vek a ni. I chuta kara lo in kan tlem tawhna ka lai tan rual a ngaih lai tak in ngaih kan han in Kohhran zawnga kan han in phel kan ti dawn em ni? Hi chu a pawi ka ti khawp a, Chennai chu i chutiang zawng chuan nge i i sawi uar mah mah lo maw min ti maithei a, mah erawh chu i khawpui i major city te zingah chuan la phel miah lo, la separate miah lo undivided in Chennai Mizo Welfare Association hi association pakhat hnuaiah nghet takin kan la ding a, hei hi. i ka ka sawi lang ve duh hrim hrim a ni. Umm, tichuan tunah hruaitute President atang khanin an an hming leh an nihna min hrilh thei em le khawngaihin? Aw, tuna kan President mek a hi Puar Lal Vena IAS a nia, i umm kan Vice President hi Pu Lalmalsawma Pachaw IRS a nia, Kan General Secretary hi Tlangval Michael, PC Michael Lalrintima a nia, ka u a nia. I Assistant Secretary hi Tlangval Hruaia a nia. Tichuan Treasurer te, Financial Secretary Nulavan Lalmuanpui Chawngnuti te pawh an awm a. I tin Executive Committee te an awm leh zel a. Tichuan. Chu ho chu tuna kan hotute, kan hruaitute an ni mek e. Umm. Tichuan Chennai Welfare hmalak dan tlangpui a tun dinhmun ah hei Shipui min han nuai a, khawvel a nuai a, Chennai te pawh a nuai tel cheu a, khata in hmalak dana kha hriat a van chak awm tlem a zawng a hriat thei em aw?
Aw. Aw nia. Chu kei chu Aizawl ah ka awm Ka awm reng tawh zawk a kum nga Chennai hi ka chhuahsan ni lovin i enge chhungkaw thila Aizawla ka awm a, i hetia hmalak hmalakna Covid chungchang hmalakna ah chuan pu vena kan President te emaw ka u General Secretary ten an hre zawk anga amarawh chu kan tiho tlang veka engkim. i kan in hriat pui vek a ni e, i Tamil Nadu sawrkar hian min duat in min eng lo em em a, min duhsak ve em em a, i tunah hian i ka hriat chhuah lo chuan shelter home pawh Mizo tan ringawt ni lovin notice mi tu pawh an awm theihna tur hmun i pathum e pali kan nei tawhin ka hria i chutah chuan an thlen an awm man a free vek a an ei tur ei leh bar an free vek bawk a Tamil Nadu sawrkar hian zing chaw an pe a chhunah an chawi tur lunch an pek bawk a tlaiah thingpui thingpui leh hme an pe a zanah dinner an pe bawk a. I chumi pian lama i heta shelter home a lut lo ho te an mahni in luah theuhva i kan President Pua Lalvena i thu in leh cooperation te an in a be pawp zung zung a an awmna te min han hrilh a an harsat na te entir nan ei tur neih te kan nei lo i pawisa kan nei lo te an ti ta an address te min han thil thin ta. I kan President hnena kan forward a, anin cooperation lamah te a han forward ve leh chhawng a, I an nin a rang a rangin hma an la a, an awmna hmunah ten kal chilhin an va en dik thlap a, tin hetianga hmun tam takah buhfai, alu, tel, dal, chi, chini tih vel te hi an sem a free vekin, tin a then hmun thenkhatah chuan I enge ready made pack, Pu dang chi hi an sem a, ni din i ei tur nei lo ho tan chu chung ho chu a ni deuh tlangpui a, i Tamil Nadu sawrkar leh Chennai Mizo Welfare Association thawh ho na i tin ka sawi tel lo pakhat chu nei vak tih hi a awm a. he association dang North East India Indian Welfare Association Chennai nei wak tih ni ta an ni pawh hi an tangkai em em a hemi shelter home ngatah phei chuan im hma la tu ber an ni ta hma la tu te ber zing ami an ni ta an general secretary pu lalnuntawnga kawl ni hi a tangkai em em a Hetiang shelter home a lut ngai te i accommodate ngai te ho hi ama incharge lama kutah vek a nia. I nia CMWA leh Tamil Nadu sorkar leh nei vak ho kan thawk ho a, i enge kan coordination leh i kan coordination a tha kan tip tawh mai dawn a mi aw. A tha hle. Aw. Aw.
A tha hle mai. Kan tana duh tawh hian aw nia kan tel bawk a, min duan bawk a. Thei ang angin min than pui zel a ni. A nih chu. Tichuan Mizo zingah khan chhuan chhama han tanpui ngai ang chi buaipui innei tawh em? Aaa, kha kha chuan awm ve nual a, kei ang angin welfare kan hruaitu ten hman la i a sum ang zawng ten a maw i entir nan nia e tunlai khawvel lockdown a nih vangin hna te pawh thlawh thei lo va, thlawh te pawh tu van an la lo va, rent te pek a ngai reng bawk si a, Ministry of Home Affairs atangin advisory notice a awm a. I rent chu migrant workers leh pawn lam, out of state people, atangin entering rent phut tur an ni lo hla khat chung ti notification a awmna a awmna chu hei hi engti by by by enlarge Eng nge enforce strict taka han kalpui thei ni lo a, demand a ni lo va, ngenna ang a ni ta Central Sawrkar atangin.
A chen chu tu tan, tu tan pawn kan harsa vek a, heti lai Tamil mi an ni ngei pawh an harsa a, an ni pawh office te pawh kal thei lovin, hnathawk thei lovin an awm a. I rent han i hawn lo ringawt kha an ni tan pawn thil harsa ve tak an nia, an ni hmun thenkhatah phei chuan rent min pek lo chuan keini pawn Eitur kan nei bik dawn lei nem tih te pawn min lo sang thin a, hei hi chu nia General Welfare hian leh kan hruaitu ten an thei ang angin tanpui na leh i hma chu an la zel e. A ngaihthlak nawm hle mai. Hei Mizo te hnenah hian ngenna emaw, chah duh emaw eng emaw han sawi duh i nei em? Ka zawh hmaih che pawh a lo awm thei a, sawi duh i nei em?
Nia, em, lungrual takin e pai rama kan awm ta, kan state pawnah te kan chhuak ta, i mi ramah te kan awm a, an tih dan te i zah hram ila, i an an culture te, an practice te eng lovin i mitmei ven te pawh hi eng nge hlui takah i a pawimawh em em a, i anmahni mit tikham tur ang zawng a awm daih thil, A vawi thei em em a nia chuvang chuan i tin keimahni hrim hrim ah Christian kan kan nia Christian za a za inchhal kan ni ta chuvang chuan an ram ah kan hmawh te hian i an nin a an thian te leh an chhung te leh an thenawm te bulah an ni chu Christian an nia an fel reng a ni an rinawm lutuk a ni i hna pawh an an thawk taima, an thawk rim ti tih zawng hian a thei hram in kan kal na piang ah eng hna pawh thawk mai la Kristian kan ni ti in hre reng in entawn hlak in awm thei theuh ila chu chu ka ta ve duh a ni mai. Chuan hun tha min pe a, Vivian leh Rimsanga chungchangah te i buaipui dan te min han report sak a, kan zawhna te tha taka min chhan sak avang khan i chungah kan lawm e.
Aw, kei pawh le ka lawm e. Aw, awle, a nih phawt aw. Nen. Aw tuna kan biak kha PC Gabriela Liansanga, Gibi, tiin an ko thin a ni kha Chennai ah a awm mek a. Tichuan Vivian Rilremsanga kha a ruang a nan hmuh tir atanga Mizoram an rawn panpui thleng khanin a buaipuitute zinga mi pakhat a ni kan tih tawh kha a chungah kan lawm hle mai. Tun ṭum kan programme atan chuan khati zawng kha ni leh phawt ta se.